Uh, team A, of course, team doctor, no, no cheering. So I am one of the cheerleaders, and then I'm going to be a team doctor on that day. By the way, on Independence Day, my son will be making 13, so I'll be having also a team. ndenda ngu wetegereze ngu orebe ngu eizooba rya independence murungi ivan ohuriraga baragamba ngu ivan azaanaga akapiira nyowe nakwata akapiira ndateera head

twine aba the cave ba ma- mbarra twine abakabiri tu soft drink abakabiri tijo bakaba bari aha hati twine aba the cave nibenda kutugambira kyenyini kyenyini bo nibenda kutukwasa bata omupiira ogu n'omupiira gw'omukago tushaziremu tubagira ngu reka tukoragane na community y'abantu abari omuri mbarra kugira ngu nitwe twaba nitujaguza ah, okwetegyeka kwa uganda Mm. people feel us manya rwende wose aine aha myaka abiri n'etaano kandi twena egyo myaka tugimazire turenyora aha zikevu So mbwenu itwe mpabasinzi ahi turamarira kapiira ahi turamarira kapiira after party after party buri omwe weena aza kunywa ekyarabaasa aha the cave bar twaruga mu kishaara n'aba boda boda niyo turaabe twine mbwenu basically after the match yes aza twenda kuzaanira aha global high school akyaho mpaho aha bitaraho tora kakoba by the what day will independence Nunu ogwa kashatu.
Yes.
No, bumwe orasa kuza the cave iwe otwarwa mupiira ano kuja kuza kugira ngu twasinga ba boda boda. Oza the cave onywe wasinda management ero mangu mwamuri mukasisi. Nangwe naruga hati obu nakuragara the cave bar. The cave bar eki nikikundaho. Niyo yenka ekwatanise nitwe kugira ngu twamara akapiira kaitu n'aba bodaboda aha izooba rya Independence. Hati turagaremu ka futa pate. Hati turenda kuba twine ebintu by'amaani and by the way beitu reka ndeke kugamba munonga ahari The Cave Bar kasita naba bwine omukugu okuruga mu The Cave Bar abantu abaikiriize kukoregana naitwe ha kapiira ka izooba rya Independence na Radio West na TV West. Nakwakiire. Niinye nakira Ivan. Amagara ki? Tiine nshonga ninsha naiwe. Aha. Charity. iwe na Ivan mazima nashemererwa kumpositinga ntire nimbahurira aha radio kandi naba so so so happy okumpositinga this evening kwonka shika otiine open eye hmm? ndeke mba Ah, ebyo byona byona nabisiga ahansi ahari orakatuuze empeta Yeah, yeah, yeah.
amazina niraka nibanyeta eliot twetiise Kandi marketing manager wa The Cave Bar and Restaurant. Erashangwe The Cave Bar otakagiireyo? The Cave Bar neshangwa omu kibuga kya Mbarara along Mosqui Road wareetwa ogwo ogwa tataitwe haza eri rwagati ya Applied House na na Centenary Standard. Mbwenu kiramanyisa waaba oriigira aha taxi park. Exactly.
Orora n'ekyapa kihandikirweho the cave bar. The cave bar. Hati nawe oyemereire omu bus park. Oraba orikiriba. Taxi park.
Mm. Nkakuteerera esimu nti hinduka oreebe enyima. Oraba orikuriba. Oraba nooreeba ekyapa kihandikirweho the cave bar and restaurant. Hati ya Elliot, manya oramanya ngu twamara omupiira gwaitu aha izooba rya Independence ha Global High School a, twenda kuhuumuriza The Cave ba. Hati nka ba The Cave, omu twiniire puraani ki abaraije twaruga kuri n'obusinguzi bw'amaani nka Radio West na TV West n'aba bodaboda abaruga kuri n'abahagizi baitu twena. Hati nikyo kyandeeta aha izooba eryo. tukari puraninga kare tukwataniise n'aba TV West, aba Radio West na sponsors. Then twineyo na n'aba bodaboda aba bodaboda twizire twategyekaho ehururu y'okwakiira kandi na nakushemererwa aha izooba rya Independence ebiro omwenda ahagati y'omupiira gwa TV West, Radio West then na n'aba bodaboda. So abanyambarara bashutama batugira ngu however much turiyo nitwetegyeka nitwenda after party. Bwanyima y'omupiira ahagati ya TV West na n'aba bodaboda, abaraatsi nge ni bahi? Ninga abaatsi ngu atushaguze nkahi? Aha, N'okwongyera kumanyana.
Aha, itwe aba The Cave twagira ngu aa, mwehuumurire, reka tubatebeekanisize After Party, mwije tushemererwe naimwe eizooba ry'ebiro mwenda. Eizooba eryo omu history ya The Cave twine activities nyingi ezi tukuza kuba nitulonchinga. For instance, historically Ivan nobaasa kuba nokimanya akikwatiraine na live band aha The Cave. So niryo eizooba niryo rimwe tuza kuba nitulonchinga night yaitu ya band kandi turyaba twineho band y'amaani munonga.
Of course.
N'abeshongozi ab'akabi kuruga Kampala abarateera engoma okasiima.
Twine nangwa na n'abaana bato abaitu ab'aha omuri Mbarara, abaana baitu ba Western Region. Twine abaana baitu ab'okuruga aha omu kibuga kya Mbarara abarikwenda kutushagika omu performances. So nituza kuba twine ba DJs b'amaani kuruga omu town ya Mbarara na Kampala. Kandi nituza kuba twineho na ba artists abu twagyezeho ku aligninga nabo. So eizooba eryo twenzire ngu abanya Mbarara betegyeke. Why? Noreeba okwetegyeka kwa Uganda tikwetegyeka kwa Uganda kwonka kwonka nokwetegyeka kwabanya Uganda so bazire ngu itwe nitwenda kwetegyekera aha the cave. Twaruga aha Global High School aha munyama akapiira Exactly. turaga aha the cave Tuze aha the cave tukitabiise. tukitabiise mpaka kasheshe. Oramanya bisinsi nebigambo ebyaragamba yamara kuhika ahaifo aho. Mande Keefu Ba bagyenyi bangye aha turenda kuba turanywa amaarwa goona goona gariho ninga. Hati Mm. mbiniire package nungi munonga. Mhm. First and foremost naba nenda manze ngire eki nakutangaza Ivan na Charity Yes. ngu omu baara za Mbarara currently ninye ndi price friendly. I'm Mm. friendly in terms of prices kandi ekindi ndiyo nenda kubatebeekanisiza promotion. For instance hati nka Nkyakare n'eizooba ry'orwamukaaga abanyambarara tukabateeraho promotion aha maarwa Tusker Light, Tusker Malt, Guinness Smoothie na Guinness Stout. So nooba noyegurira ecupa zaawe itaano aha mitwaro ebiri. Just emitwaro ebiri. So kiramanyisa oine emitwaro etaano torataaha. Ayi bambi.
So mani ecupa ezi zaawe Noosigaza na mukama. balance.
Noosigaza na balance because ecupa ibiri, ecupa itaano n'emitwaro ebiri. Mbwenu ekikuba nikimanyisa ngu ecupa zaawe ikumi n'emitwaro ena, hati oyongyeraho ecupa zaawe ezindi ibiri. Mbwenu ogire amata akahwagaireho.
So Elliot, mbwenu omu tugambo twawe twanguhi turahendera kugira ngu omuntu weena ohurikiize amanye ngu aha izooba rya Independence, Radio West ekwatanise na TV West kuzaguza n'aba bodaboda ba Mbarara aha kishaaha kya Global High School aha mpaho amataara, woorotoora Kakoba Road, aha mataara aho mpaho hareebire hati ebitaara bya traffic. Hati twena twakuba turazaana ekicaaki bya ho mpaho. Itwe twayetebeekaniisize, imwe mutebeekaniise gye. Mbwenu otugambo tugambe, otwanguhi, otworahendire natwe, oreeta buri omwe weena kugira ngu n'ou okwata yaatabyakishaaha. Kwonka oramanya ngu ruya ari Radio West na TV West ekwatanise n'aba boda boda, hanyuma omupiira gukaraga the cave, orahendera. Ndikuhendera, First niinyenda kubanza kusiima management na staff ya The Cave ahabw'okushutama ekalayininga eizooba eryo kandi ekariheereza abanyambarara. Kandi ngaruka nsiime TV West na Radio West okurugayo omu kwenda kushagika omupiira ogwe na kwenda kwija kuheereza experience abanyambarara eki barikwenda. Now, itwe management, puroguraamu yaitu oku eyemereire, nk'oku naakugambira, independence, Everything is already set I now call upon each and everyone oba noruga ishaka oba noruga rukungiri oba noruga ntungamo oba noruga isingiro oba noruga mbarara oba noruga rwampara izooba rya independence twaritebekanisize aha independence aha the cave bar Kandi nimbeeta ngu mwije mushemererwe naitwe. Ekya kandi, nyine abantu bashatu abu na ninyenda kusiima abari omu patanashipu naitwe. Ow'okubanza ninyenda kusiima Robs Electronics ah'omu tauni Mbarara ama Galagi Street opposite Central Market. Then na n'aba Nim Hotel. Nim Hotel batutairemu akasente kandi nabo tibari tibashitami bazengwa eizoba eryo nibaza kwija nibatushagika aha Independence. Then na n'aba Ntare Gardens.

then nayini noti noti then fayivu sikisi fayivu then aba MTN noija kuteera ziro mushanju mushanju ibiri mukaaga munaana ina munaana munaana mushanju ziro mushanju ziro ishatu nayini ziro ziro fayivu sikisi fayivu abo naba Airtel then MTN ziro mushanju mushanju ibiri mukaaga munaana ina munana munana mushanju.
Webale munonga Elliot. Omu studio ezi womwe ohuri ni Elliot kuruga omu The Cave Bar kandi The Cave Bar niyo twenda kukorera after party aha izooba rya Independence aha mupiira gwa Radio West na TV West tukwatanisize turazaana aba Boda Boda aha kishaaha kya Global High School omu rurembo rwa Mbarara aha Kakoba Road aha bitara rya Traffic. Murungi Ivan na Mbabazi Charity nitwaba turi aha naiwe turi ahabugana na The Cave Bar.